مختصر جی حاضری سی شام دے نال سبائی ہوساں شام دے نال سبائی ہوساں پینگ ہلارے تے لائی ہوساں شام دے نال سبائی ہوساں پینگ ہلارے تے لائی ہوساں

او نکھڑے تاں من دے علمبر روئے ہن غربت دے خطبے چا ممبر روئے ہن میں اشفاق پتلا خطا کار کیا ہاں میں اشفاق پتلا خطا کار کیا ہاں ایں مونجھ تاں یارا پیغمبر روئے ہن کہ میں کعبہ چھوڑ تے مندر دے سر جچ پوواں اے تھی سگدے؟ مہربانی میں کعبہ چھوڑ تے مندر دے سر جچ پوواں اے تھی سگدے؟ تیݙی ذات اچ ضم تھی وہم کوڑے کر سچ پوواں اے تھی سڳدے اور جیڑھی محفل وچ سئیں نہ ہووے اتھ نچ پوواں اے تھی سڳدے ہک منٹ اچ پاک توں دور تھیوے میں بچ پوواں اے تھی سڳدے۔ او تیݙی آمد سݨ موئے حوصلے جی اکڑیج تے کھڑ ڳن آیا میں۔ تیݙی آمد سݨ موئے حوصلے جی اکڑیج تے کھڑ ڳن آیا میں۔ میݙے ہتھیں تے پھل کھلدے ہوئے کمڑیج تے کھڑ ڳن آیا میں۔ او تیݙا تیݙے رہݙے دے میݙے۔

تیݙی آمد سݨ مہربانی سرور صاحب تیݙی آمد سݨ موئے حوصلے جی اکڑیج تے کھڑ گن آیا میں میݙے ہتھیں تے پھل کھلدے ہوئے کمڑیج تے کھڑ گن آیا میں او تیݙا راہ ݙے دے میݙے کل جذبے جکڑیج تے کھڑ گن آیا میں میݙے نئیں نش پاک جو چاندر وانگوں پکڑیج تے کھڑ ڳئے آیا میں بس اور کہیں ٻے دا کم نئیں دیوانہ تو چاہے دریا مول سٹے میں بس کہیں ٻے دا کم نئیں دیوانہ تو چاہے دریا مول سٹے توں ونجدی نال کوئی راگ سنا روح نچدے درد نچوڑ سٹے مہربانی او تیرے واسے چ ہیں بھل چاسے چ ہیں من مرضی تار یا بوڑ سٹے اشفاق ہوں مڑ کے تسبیح دے بھاویں ذکر چ پڑھ بھاویں تروڑ سٹے مہربانی ساݙی نکھڑ منی وے سرحد نئیں جݙاں ٹردیں گھوڑ تے نچ پوندے ساݙی نکھڑ منی وے سرحد نئیں جݙاں ٹردیں گھوڑ تے نچ پوندوں تو وصل ویلھے ہئیں وین ݙیندا بھن چوڑے چوڑ تے نچ پوندوں نچ پوندوں جھنڑک دے جوفے تے جھل گھاٹے روڑ تے نچ پوندوں تیڈی کھل اشفاق دی سچ لگدی اساں گالھے کوڑ تے نچ پوندوں بھا لاتی کنوں گزر آیاں بھا لاتی کنوں گزر آیاں میں حیاتی کنوں گزر آیاں بھا لاتی کنوں گزر آیاں میں حیاتی کنوں گزر آیاں راہ قیامت دا دیکھ آیا ہاں راہ قیامت دا ݙیکھ آیا ہاں سونہہ سنڄاتی کنوں گزر آیا ہاں اور کہیں دے دامن تے داغ ݙیہدے ہوئیں کہیں دے دامن تے داغ ڈیہدے ہوئے خوف گاتی کنوں گزر آیا اے میݙا ظرف اے کل عنایت وچ اے میݙا ظرف اے کل عنایت وچ غرض ذاتی کنوں گزر آیاں اور دعائیں دی اوٹ لک لک تے دعائیں دی اوٹ لک لک تے

اور جینکوں روٹی ویلھے وینڑ ملے نہ ہنج ہانے حال دے موئے پئے ہن بکھے روندے بال اشفاق سمئے ملی بانگ بلال دے موئے پئے ہن